Hekk fl-opinjoni tiegħi hemm wieħed mill-aktar affarijiet pożittivi f'dan il-proċess kollu mis-Sinodu taż-Żgħażagħ 'l hawn jibqa' l-fatt li huwa l-Knisja hija Knisja li qiegħda tisma' li qed tiftaħ dirgħajha beraħ biex tpoġġi d-diskussjoni fiċ-ċentru tagħha. Qed jolqotni ħafna l-fatt li l-Knisja fiċ-ċentru tagħha issa għadha tisma' ħafna liż-żgħażagħ u allura dan huwa xi ħaġa li hija vera pożittiva. Mill-esperjenza tiegħi li naħdem ħafna maż-żgħażagħ u anke bħala wkoll edukatur li naħdem fi skola, waħda mill-affarijiet li forsi li jinkwetawni daqsxejn hija l-mod li sa ċertu żmien it-tfal tagħna jkunu qegħdin qrib il-Knisja imbagħad qed jinħoloq dak il-gap bejn il- L-adolexxenza u ż-żgħożija fejn iż-żgħażagħ qed forsi mhux qed jiffrenkwettaw daqshekk il-Knisja tagħna. X'qed jiġri naħseb li rridu naraw ftit, irridu nitkellmu, rridu niddiskutu bħalma ġara fil-laqgħa li kellna mal-Eċċellenza Tiegħu ma' Mons. Isqof Mario Grech fejn konna grupp ta' żgħażagħ u hemmhekk irnexxielna noħolqu daqsxejn ta' diskussjoni ta' kif nistgħu nimxu 'l quddiem, the way forward. Fl-opinjoni tiegħi, nerġa' ngħid, naħseb li l-bakketta maġika, biex insejħilha hekk fl-opinjoni tiegħi, hija l-akkumpanjament. Li naħseb li l-Knisja għandha toħloq spazji fejn is-saċerdoti b'mod speċjali jkollhom dik ir-role li joħolqu dawn il-one to ones maż-żgħażagħ tagħna biex hemmhekk tinħoloq ir-relazzjoni. U fejn hemm relazzjoni, hemmhekk ikun hemm is-saħħa u fejn is-saħħa mbagħad hemmhekk hemm l-għaqda. Naħseb li dan jista' jkun punt ta' suġġeriment li nistgħu nimxu u nqarrbu aktar liż-żgħażagħ u lill-Knisja. Fl-istess ħin nemmen ukoll li fl-iskejjel tagħna, u hawnhekk mill-punt ta' edukatur, naħseb irridu nibdew inrawmu lit-tfal billi noħolqulhom spazji fejn jifqu, fejn jirriflettu. Mhux billi jitolbu bil-missierna u bil-ħobżna biss, imma fejn ikollhom ċans f'dawn l-ispazji li jiltaqgħu magħhom infushom u anke mal-Ħallieq. Naħseb li b'dawn iż-żewġ affarijiet kemm mat-tfal fl-iskejjel tagħna u anke b'mod ta' akkumpanjament, is-saċerdoti b'mod speċjali maż-żgħażagħ, naħseb hekk il-knejjes u ż-żgħażagħ ikunu qed isiru iktar ħaġa waħda. Jiena jinkwetani ftit ukoll il-fatt meta nitkellmu l-Knisja u ż-żgħażagħ, qisu hemm distakk bejn dawn iż-żewġ gruppi, il-Knisja għalija u ż-żgħażagħ għalija. Naħseb li ż-żgħażagħ għandhom ikunu ċ-ċentru tal-Knisja, iż-żgħażagħ għandhom bżonn il-Knisja u l-Knisja għandha bżonn iż-żgħażagħ. Minn esperjenza personali żgħira, jiena li li naħseb f'ħajti naħseb provajt kważi kollox. U nazzarda ngħid li meta jiena poġġejt lil Kristu fiċ-ċentru ta' ħajti, la l-futbol ma tani daqshekk fulfillment, l-ebda ħaġa fid-dinja ma tatni daqskemm tani Ġesù Kristu. Mhux qed nitkellem biss għax irċivejt, imma naħseb irridu wkoll noħolqu fit-tfal tagħna il-the sense of giving. Fil-fatt anke fl-iskola tagħna bħalissa qed naħdmu wkoll fuq it-tema ta' jien għall-oħrajn li meta inti tingħata hemm is-sens ta' qadi allura mbagħad tkun qed tirċievi. U dan kollu niġi ispirat dejjem minn dak li għamel Sidna Ġesu Kristu is-sens ta' qadi meta anke narawh ehm, jaħsel saqajn l-appostli naħseb l-iktar mument li jaffaxxinani fil-ħajja tiegħu. Għalhekk biex nerġa' niġbor ftit dak kollu li għedt nerġa' ndur mal-akkumpanjament fejn nippruvaw noħolqu relazzjonijiet maż-żgħażagħ biex b'hekk inkunu kemm jista' jkun viċin tagħhom u huma jerġgħu kemm jista' jkun inaqqsu dawn il-gaps li jista' jkun li qed jinħolqu.